अहाँके तऽ एको रति जीमे जी भरोस नहि छै आ तो लहा विश्वास नहि करती अखनी थाहे नहि छै फैजले रहतै कोनो अन्धार भगवान देखै छै ने ई चीज सब कम दण्डी पकड़ि कऽ नहि करना चाही आ एतै अपन आ लए जेतै कोना छी कखा गो अहाँ देखी हेरो

लाभ का काटबै तब देबो ले हते नहि कोनो बात आ जा पठा दिए रहती खरिहान तरिहान नीप देतो बाबरी एबो नहि केलै एखन तऽ गेलै जे धान आयल ओ नहि छै गेले छै सब कुछ एखन ओहिना छै दालि तालि ओहिना लागल छै एखन तक नहि खा छो अरे पकड़ू तऽ

हाँ तेल ना लियो कहीं भए गेलै रह दियो पचगर के तेल लेबै कपार में से टप टप चुगते हमरा तो लगे ये कमे ये हम कहते फेर जाओ बुढ़वा लो हाय बुढ़वा लग नहीं जा पड़ते यार तो जाओ मिल में पिसा का नाम तब बुझाओ राम खेलन कथे ये से हाँ गो रो देखिए अपना दशहरा बने न छे से उम, द्वार दरवाजा के नहीं छिल पड़ते दू तीन दिन मात्र रह नहीं जाओ हमरा आइ काल्हि छुट्टी है धर के तोरा दा बैठले रह जे छोड़ा चल ना क्या दिए रे नहीं हमरा अखन नहीं छो फुर्सत देह कने असकते आ गेल छो दू तीन दिन से काम होना के लिए रहो ए देह टूटल जाइए अखनी हमरा मूड नहीं छो काम करी मन के ये कुछ चौक पर जतिए खेतिए पीतिए क्या दिन बुझा गेलो तोरा दा दोसरे पैर से बुझा गेलो

कथी कहैया अभी एकरा अरे जे जान में दू जाए। तीन दिन कह न जेतै जान में दू कहिए तीन दिन जेतै उ दुआरि तुआरि छलै छिलै लऽ आब मूर्ति बनेने छै तऽ आब परसू तऽ सप्तमी छै तऽ ओहि दिन से तऽ कामे शुरू हेतै बैठले रहियै छोड़ा तऽ बैठा दह ने पैसा मांगल गेल रहियै पहिलुका जे काम केने से

ए ई बड़ा हम बहिने थियो सेटा सब हाँ बहिने जखन आइ आबि झाड़ि गेल देला सब बहिने। बहिनी। आब जाबो रहते ताबो तो नीचे से खा दे मतलब जाबा धैर्य रोता ककरो में नहीं जेबी नहीं ई सबटा सटि जेते तब हम बोलू तब जेबी। हाँ बुझा गेली लेकिन तोरो के कमाइए के खाए वाला छी अथी आना कथी कहाँ या हम्म। अब आना कभी दुआर पे लए गेलियै की लए गेलियै किया ने गेलू आना के एको गेल। टाइम रह दै छै घर मे देखै छी बौआ के कते सुख दै छियै शैम्पूल पर शैम्पू हँ आओर चीज देखा दियो कथी के तेल देखै छी ए दिया सकबी नहि हमरा कतऽ देखबै हमरा एकर पैसा- कम ख्याल छै घटना भूखल रह जाइ छै लेकिन हमरो का स्टैंडिंग में नहीं कह पर कतऽ के चोरी तोर करी टेढ़ी के। तब टेढ़िए से मातल ले जो ने

रहबी सब दिन एना टूटले है घर टूटले मरे छै जाय चमका म- म- के जो हमरा दे दे करू कथी ले टांग खोल के धना हाँ? जरूरी रहे तब ध्यान रही ए हो बा हो ओकर और सन नहीं लगा तोरे हरवा छो ग ये ना लेकिन एक और ती विचार नहीं कर कथी एकरा दे दिली एकर विचार केहन छै जे बुझल ए। ओए, एके में धान दल के ताबा घर में रहता धान गहूम दल के ताबा एकर टेढ़ी वाली रहता महान